Mhux probabbli li Giorgio Gronier de Fassé f'Malta huwa magħruf l-aktar bħala l-perit li bena r-Rotunda tal-Mosta u forsi ftit li xejn hawn min jaf li Gronier Għamel ukoll xogħol ieħor li nistgħu nsejħulu monumentali li jinsab fil-Bibljoteka Nazzjonali ta' Malta. Qiegħda nirreferi għax-xogħol tiegħu bl-isem ta' L-Atlantide li jikkonsisti f'manuskritt u f'sensiela ta' tpinġijiet u inċiżjonijiet li jakkumpanjaw dan il-manuskritt. Kif jindika t-titolu ta' dan ix-xogħol, l-Atlantide huwa studju fuq l-art fittizja ta' Atlantis li jsemmi Platun. Grenier tqabbad biex jagħmel dan l-istudju mill-Accademia Archeologica del Campidoglio f'nofs is-seklu dsatax. Il-manuskritt huwa maqsum f'żewġ partijiet, għandna l-ewwel parti titratta l-pożizzjoni ta' Atlantis. Saqal Gronier, Atlantis kienet art li verament kienet teżisti. u skontu kienet gżira kbira fil-Mediterran u li eventwalment għerqet wara wara dilluvju kbir. Skont Gronier, il-gżejjer Maltin huma l-uniċi fdalijiet ta' Atlantis, li għad fadal ta' Atlantis. U bħala prova ta' dan jagħti kemm tpinġijiet ta' eżempji ta' tarħam li jgħid li jinstabu Malta, kif ukoll tpinġijiet ta' ta' fossili. Fit-tieni parti tal-manuskritt, eh, Gronier jitratta il-lingwa Atlantika, kif isejħla hu il-lingwa Atlantika, il-lingwa ta' Atlantis. fejn jgħid li baqgħet traċċi tagħha fdalijiet ta' din il-lingwa jinsabu fil-lingwa Maltija u saħansitra jgħid li l-lingwi kollha tad-dinja għandhom l-oriġini tagħhom fil-lingwa ta' Atlantis. Ix-xogħol ta' Gronier huwa wieħed affaxxinanti, huwa wieħed mimli dettalji, mimli tpinġiet sbieħ b'kuluri vivaċi, iżda ftit li xejn kellu s-suċċess mixtieq. Dan minħabba li mill-lat xjentifiku u mill-lat akkademiku ftit li xejn tista' tieħdu bis-serjetà. Dan minħabba l-metodoloġija li uża Gronier biex jagħti l-evidenza u l-provi għat-teoriji tiegħu. Fost it-tpinġijiet li jagħti Grenier insibu ħafna ta' siti arkeoloġiċi f'Malta u Għawdex, partikolarment ta' siti megalitiċi, dawk li huma msejħa t-tempji megalitiċi. Għalkemm kif għadt qabel ix-xogħol ta' Grenier ma tantx jista' jkun meqjus bħala xogħol preċiż mil-lat akkademiku, xorta dawn it-tpinġijiet u dawn il-pjanti ta' fdalijiet arkeoloġiċi f'Malta u Għawdex ma nistgħux ninjorawhom. Huma fil-fatt wieħed mis-sorsi importanti għall-istudju tal-preistorja f'Malta għaliex wieħed minnhom jista' pereżempju għalkemm dejjem ovvjament irid iżomm f'moħħu li Hemm l-element ta' immaġinazzjoni però wieħed jista' jara pereżempju kif kienu s-siti fiż-żmien meta pinġihom Gronier. Jekk hemmx xi kienx hemm xi fdalijiet li issa m'għadhomx jeżistu. Bażikament huma sorsi importanti fl-interpretazzjoni tas-siti megalitiċi li għandna f'Malta u Għawdex. Wieħed se jkun eventwalment jista' jesplora dawn dan ix-xogħol, dawn it-tpinġijiet minħabba li l-Biblioteka Nazzjonali għaddejja minn proċess estensiv ta' digitization u fil-futur qarib huwa mistenni li dan ix-xogħol ikun ikun aċċessibbli anke mid-dar fuq